Yo, míaƒe eh, nukpɔlawo kple nyaselawo mída akpe na miabe aleke miwɔ ɖeka kpli mí le eh, Touch 103.9 FM kple Touch TV dzi. Meda akpe na Mawu ɖe miaƒe agbe ta egɔme be Mawu ve mía katã nu be ame ɖeke ƒe agbe metsi mɔ eye mía katã míkpɔtɔ gale lãmesẽ me. Egbe mí be mído dze kple Road Safety tɔ yi ke kɔsra yi ke va yi mea, wova wɔ nyamedzodzro ɖeka eve ɖewo na mí eye kɔsra ya mea, woƒe focus, mía ŋutɔ mílé ŋku ɖe lé yi ke etsi dzanyawo ƒu ɖem. Mídi be mía alé ŋku ɖe eŋu be ne tsi dza ɖe, leke wòdze be mɔzãlawo ne woa azã emɔ yi kple ʋukulawo ta mage ɖe edzi wòa a Ado agbe ŋdi na míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo míatrɔ gbɔ. Woe zɔ Aƒetɔ Hayford. Iyo, akpe.
E, leke agbe ŋɔ kea? Eke.
Weekend na ɖe leke o nɔ? Enyo. Ok.
Tɔwo ɖe? E, míatɔ ya enyawo zã. Mm. Gake míalé gɔbla ɖe avɔ to gbɔ. Mm. Ya. Iyo.
Mm. E, míde akpe na Mawu be e, Ŋdi ya míkpɔ ɣeŋdi ya ƒe keke, eye míakɔ mɔnukpɔkpɔ ado gbe na míaƒe toɖolawo kple enukpɔlawo siaa, eye míagakɔ mɔnukpɔkpɔ ade akpe ne Touch FM kple Touch Media dɔwɔlawo kple woƒe dɔmemegãwo ɖe mɔnukpɔkpɔ yi ke wona mí ta be dzoɖagbe la woɣi la, míava anɔ aƒea me aɖe nu ɖeka ve me ne míaƒe toɖolawo kple nyaselawo siaa. Mikɔ mɔnukpɔkpɔ da akpe na mi tɔxɛ. Akpe kakaka e Aƒetɔ Hayford ne èlé ŋku ɖe e weekenda ŋua. Míagblɔ be etsi dza yi ke etsia egblẽ nu zã. So medi be mabia be ɖe e ne míbe etsi ƒe ameɖeɖe ku ɖe e road safety tɔwo ƒe nya ŋu ɖe, enya kae le asi wɔ ku ɖe eŋu ne hafi míayi gbetɔ dzi? Alright, a akpe egbe míaƒe nu yi ke mí kɔ ɖe asi Yeah. be míakɔ aɖe eme ne míaƒe mɔzãlawo. kple ame ƒomeawo katã enye be etsidzadza ɣi yawo, leke wòle be míazã míaƒe mɔwoe. Eyae nye nu yi ke ŋu mí dzi míaƒo nu tsoe. Ame le yi ke nenye be míawo pɛtɛ, etsidzadza nye nu nyui, gake ne etsi gbɔna la, alo ne etsi le dzadzaa, wòle be mele aƒeme o. Eye ne etsia le dzadzaa fũu la, ɖikeke aɖe nɔ míawo katã mía me be aleke tsi ya le dzadza aleke le tsi la dzadza elabe kpɔ be le tso dzɔdzɔme ke alo dzɔdzɔ xexea ƒe gɔmedzedzea mise be tsi dzadza wokɔ tsrɔ̃ xexe ya kpɔ mm. aha eta le ame ƒome ɖe sia ɖe me la ne tsi le dzadza la vɔvɔ aɖe nɔ mía me le nu ma ta nenye be mi le mɔ zɔ le afɔ zɔ loo Ele ŋu ku loo, nenye be míle mɔ dzia, ne tsi nya dze dzadza ko la, e, xexea me kple woƒe mɔzɔzɔwo la, maganɔ nenema be etsi mele dzadza o. Gake ta ne tsi nya le dzadza ko la, nuwo tɔtɔ. Okay. Enuwo meganɔ eteƒe tututu o. Mm. Eya ta wòle be nenye be ɣeyiɣi mawo ɖo la, e, míawo abe mɔzɔlawo enea, míalé ŋku ɖe e, nu yiwo ke míewɔna nenye be tsi mele dzadzam o kple nu yiwo ke míewɔa ne tsi le dzadzam la, vovototo vi ɖe enɔna eme. Okay. Mm.
Okay, e, ku ɖe etsidzadza ƒe ameɖeɖenyaawo ŋua, e, leke mɔzãla, e, kple eŋukulawo woanɔ ne etsi dza he exa ɖe teƒe ɖe? Leke wòdze be nu zɔa zɔlii? Alright, a, akpe, e, abe le yi ke míegblɔe to gɔmedzedzea enea, Okay. e, tsidzadza ewɔnɛ be afɔkuwo la woyina edzi le míaƒe mɔwo dzi eye menye dukɔ ya Ghana ɖeɖe koe. Xexea me godoo mɔzalawo ɖe sia ɖe agblɔe be ne tsi le dzadzaa, le yi ke wòle be yewoaku ŋuwoe, le yi ke wòle be yewoazã mɔe la, meganɔ nenema o. Eɖewo yi tsi dzadza na be atsiwo mu xena mɔ, eɖewo yi tsi dzadza na be etsiwo ɖɔ kuna ɖɔ ɖe míaƒe mɔwo dzi, eɖewo yia tsi dzadza ewɔe be. ami nanewo yi woke tsaka kple tsi etsi etsɔ tso teƒe aɖe kɔ va mɔwo dzi e nu vovovowo yina edzi awɔe be mɔwo la maganɔ abe ale yi ke etsi mele dzadzam o. Ta nenye be wòdzɔ nenema nenye be tsi dza eye yawo ɖo wòle yi nenema la, nu ka wòle be eŋukula wòawɔ abe e ale yi ke wò ŋutɔ èbia ene. Ne tsia xa ɖe mɔwo dzi mènya be edo le fi ma o. Ne tsia xa ɖe mɔwo dzi mènya emɔ ƒe nɔnɔme le yi ke wòle o. Mítsɔ be ne nya amewo tsã va yi Hafi etsia va dza va xa ɖe mɔ dzia, ɖewɔma zi tsia ƒe dzadza xa ɖe mɔ ma dzi la, eŋe ku ɖe fi ma mènya o. Gake ne èle mɔ zɔm heɖo teƒe ma ɖe, lé kae wòle be nàwɔ ato etsi ma me? Eya koe nye be, le mɔzɔnyawo ƒe akpa dzia, dzigbɔɖi. Ehiã míetsɔ be tsia le dzadza sesĩe hafi eɖo teƒe ma. Ekɔ be tsi va ɖiɔ ɖe teƒea. Lé ka wòle be nàwɔ? Mele be nàgblɔ be yeaku ŋɔ ato me o.
le aɖaŋu nyuitɔ yi ke míaɖo ne míaƒe mɔzalawoe nye be, mele be nàgblɔ be yeaku ʋua atu mɔ. Ne tsia le dzadzam le vɔvɔm ɖe tsia ƒe ameƒoƒo be tsia aƒoe ta ye mado ava tsia gbe ɖi e, etsi ya ke ɖiɔ ɖe yeƒe ʋua ate ŋu ato ma, akɔ atsia ɖa ade dzesi be do le teƒe ye hafi anya teƒe yi ke ato la e, ne màte ŋu awɔ nenema o, to pake ʋua ɖe teƒe yi ke le safe, pake ʋua ɖe teƒe yi ke nyo hekpɔ be ne yi pake ʋua ɖe fi ma etsia ƒe dzadza mawɔe be e, ahe yeƒe ʋuwo kple ye ŋutɔ akɔ dzoe o la, ele be nàtɔ ɖe fima. Eya tae míedzi be míakɔ mɔnukpɔkpɔ ya ŋdi aƒo nu kple míaƒe mɔzãlawo siaa be gbã ne tsi dza ɣeyiɣiawo ɖo eye tsi le dzadza la, aɖaŋu gbãtɔ yi ke míaɖoe nye be, Bia ɖokuiwò se be ɖe emɔzɔzɔ ya ye be yeazɔ? Teƒe ya ye be yeayi ɖe ehiã? Nenye be teƒea mehiã o la, nu kae awɔ ne teƒea teƒea menya hiã o ko la, nɔ aƒeme. Ne teƒea mehiã o koa, nɔ aƒe me. Ke ne teƒea hiã, ne teƒea hiã wòle be nàyi godoo, ne mèyi le yiyim am, abu nane na wò, agblẽ nane na wò la, biabia be, Nenye be nye ƒe agbe le asinye henu mava yi me dzi etsɔ ɖe, manyo wu be madze tsia me oa? Gake kokoko amewo míenye ta míagblɔ be míayi. Ta ne èdi be, èdi be yeayia, ke míaƒe aɖaŋuɖoɖo evelia nye be, Zã emɔ yi ke he enya. Zã emɔ yi ke xe enya nyuie. Ezɔe menye ze ɖeka o. Ezɔe menye zi eve o. Zã emɔ ma nàkɔ yi teƒeɛ. Nenye be èdi be yeazã mɔ ma akɔ yi teƒeɛ hã mevɔ o. Ele be nàlé ŋku ɖe woƒe ŋua ŋu be eŋu yi ke zã ge yi le, nu yi ke zã ge yi le akɔ yi teƒe ma ɖe, e, nɔnɔme ka me wòle? Eŋua ƒe taya ɖe, leke wòle? Eŋua ƒe wiper ɖe, enyoa? Elabe ne etsia le dzadza la, nu mawo zã ge yele. taya le kpekpe ge ɖe eŋu o hafi wiper hã kpe ɖe eŋu be wòate ŋu akpɔ nu le ŋgɔgbe elabena etsi nya le dzadzaa ko la, nukpɔkpɔ dzi eɖiɖi. Okay. Megate le nu kpɔ ge o.
Magate ŋu akpɔ te, a, magate ŋu akpɔ nu abe ale yi ke ne tsi mele dzadzaa o kpɔna nua, magate ŋu akpɔ nu nenema o. Mm. Eya ta ele be nu mawo la, a, alé ŋku ɖe woƒe ŋua ŋu. Mítsɔ be tsi ele dzadzaa hafi ege ɖe ŋua me ƒe ta ele ŋu ma zã ɖaa ta ne le, hele ŋua zã ɖaa, nu yiwo ke menyo le ŋua ŋu o la, e, Wona wò kakla do ŋgɔ. Ta ele be nakɔ de ta be, ah, ŋtsɔ mekpɔ nye ƒe taya le yi be menyo o. Ta etsi ya le dza mele be mayi o. Nye ƒe wiper ya le fu ɖe nam. Etsi ya le dza mele be mayi o. Nye ƒe brake system a me mele dɔ wɔm nyuie o. Ta etsi ya le dza mele be mayi o. Nye ƒe clutch system a nane le gbegblẽ le eme. ŋtsɔ ma meditate nane alo mede dze mede dzesie be nane le gbegblẽ nye mete ŋu ɖɔe ɖe o ta la, ke efia be emɔzɔzɔ la, mayi dzi o. Gake ne ewɔ nu mawo katã le woƒe tame, elé ŋku ɖe ŋu ma ŋu le woƒe tame abe tsi le dzatame te le ŋua ŋu le ge, ke ne edze mɔa, edu yi ke esina, eŋua le yi ke wozɔna, eŋua ƒe zɔzɔ la, ele be naɖiɖi edzi akpɔtɔ. Ele be nàɖiɖi edzi akpɔtɔ. Nu mawo kple bubu yiwo ke míegbugbɔ xlẽ ge, ale be wò driver nawɔ nu mawo hafi ate ŋu ayi teƒe yi ke yi la, ayi agbɔ dedie ɖe. Mitsɔe be ŋudzeƒe, ame yiwo ke kuna ŋu kpɔna ga le eme. Etsi le dzadza, tsi dzadzadza ye eŋuɖolawo va ɖo ŋua, eŋua yɔ, wòle be nàho. Gake woƒe ŋua. ƒe nɔnɔme yi ke wòle la, ènya be tsi yi ke le ya dza la aɖe fu ne yeƒe ʋua mele be nàho o. Ele be nàkpɔ dzi ɖe anyi elabe ame yiwo ke etsɔ ɖe ʋua mea, etsɔ dukɔ ɖe woƒe ʋua me. Eya ta ele be nàgbɔ dzi ɖe anyi etsia neke hafi àdze mɔ ayi. Eyae nye eŋu, ame yiwo ke kuna ŋu kpɔna ega le eme. Menye nene, menye nene, nu mawo ɖeɖee koe o, nenye be èdze mɔ. Ke enukpɔkpɔ dzi ɖiɖi la, mete le mɔzala bubuwo hã kpɔ ge o, be afɔzɔlawo, e, emɔkulawo alo ame yiwo ke le ŋu ku kura le mɔ dzia, mete wo kpɔ kpɔ ge kaba o. Eya tae mí, míaƒe nuxlɔ̃ame nya ne toɖolawo kple ŋuzã, e, mɔzalawo sia nye be, woasi woƒe akaɖiwo. Akaɖia gakpe ɖe mía ŋu be míakpɔ ɖa be nane le mɔa dzi eye afɔzɔla ɖe, nuka mele akaɖi si ge o. Afɔzɔla ɖewo ma zi eye ema yi tututu la medo awu yi ke keklẽ aɖeke le eme hafi tsia le dzadza o. Eya ta míegblɔ be nenye be etsi le dzadza la, ʋukulawo woalé ŋku ɖe afɔzɔlawo hã ŋu eye ne wolé ŋku ɖe afɔzɔlawo ŋu hã, woƒe brekiwo léle. Míetsɔ be etsi le dzadza ta mele be míalé breki yi ke nye, migblɔna be emergency breki, mele be míalé breki mawo tɔgbi o. Ta nu kawoe hiã hafi alé emergency break? Efia be le ŋuwòwoe ku, eŋuɔ le zɔzɔ akpa, eŋuɔ le sese le yiyim akpa. Eyata eh, awɔe na wò be yealé break ma atɔ kaba elabena ne eɖi kpe wò le mɔdzi ele be nàlé break nàtɔ kaba. Gake nenye be èle ŋua ku ɖe ɖoɖo yike lé teƒe le ɖoɖo ma nu la, nu ma maɖi kpe wò o, àtɔ bɔkɔɔ eye ame bubu ƒe mɔzazã hã la, manye nu yike aɖi kpe wò o. Ta míele mɔnukpɔkpɔ ya tsɔ aɖe kuku na míaƒe ŋukulawo kple mɔzãla sia be le ɣeyiɣia mea, nenye be èdze mɔ, etsi dze dzi o, èle mɔ dzi hafi etsia dze dzadza, speed maa, gbugbɔ kɔe va megbee, zɔzɔme maa, gblɔe kɔ va megbee, eye ne kɔe va megbe ko la, efia be èle gblɔm na ɖokuiwò be yeƒe break enyo gake nenye be nane ɖi kpe ye la, yeanya lé yi ke atɔ eye míalé ŋku ɖe mɔzãla bubuwo ŋu, nu yae kple bubu ɖewo míalé ŋku ɖa. anɔ nu ƒo tso ŋui akpe. Alright, eh, eh, eƒo nu tɔ wiper ŋu. Zi geɖea, ame geɖewo zana wiper gake still la, eh, fafa ɖe vana eh, screena dzi yi ke wohiãna be woa, woa, woanɔ ŋua ku agakɔ duster agakɔ nɔ Etutu. ŋgɔgbea tutu. Mm. Eh, enu nyui wònyo wòdze be amewo nonɔ wɔwɔa? Eh, eh, ekpɔ nɛ be ele wiper la zã Etsi le dzadza tatsu glasa, etsuwo ƒe nuyiwo katã megale eya eya megale dodo le eme o. Tagodo ƒe windscreen ƒe ŋgɔgbe la e fafa ma wɔe ge be magate ŋu akpɔ nu to eme nyuie ɖe o ta ele be natsu tsui. Ta nuka wòle be nawɔ hafi atsu tsui? Nyuie ŋutɔ koe nye be natɔ hafi atsu tsui hafi agadze mɔ dzi. Gake eɖewoɣi la. eh, mi me driverwo ʋukulawo metɔna o hmm. ame ɖewo tɔ yi ke wɔa nublanui be woganɔ ʋua ku sese ɖe speed yi ke dzi zɔ ʋua eh, speed yi ke ʋua le zɔzɔ le ɣema yi la nenema ko gale hafi woanɔ tutu menyo nenema o ke woagbɔ dzi ɖa ne be eh, speed yi ke le zɔzɔ ye ɖe speed aɖe megbe ehe eɖe dzi kpɔtɔ hafi le nu ma wɔ la yes eh, eh, enyo wu be speeda naganɔ dzi nenema ke nyuie ŋutɔ nye be tɔ nàtsutsui hafi nàgbugbɔ zɔ gayi mɔzɔzɔ dzi. Nenye be nu ma gava ke megale nu kpɔm nyuie o la, tɔ nàtsutsui. Woma katã wiper la ele dɔ wɔm le ŋgɔgbe hafi wò ŋutɔ le inside edu. Nu ka ta nyuietɔ nye be míatɔ atsutsui hafi agadzi ɖe míaƒe mɔ dzi? Ok, e, eƒo nu be wa a check ŋu. Ke e, mɔ afɔzɔlawo e, no wo etsi do abe tsi le dzadza. Leke wòdze be afɔzɔlawo nu wɔ Ɛɛ. ne etsi do nenema? Yes, abe medzi dzo mí lé ŋku ɖe afɔzɔla ƒe safety ŋu eye Yeah. mí advise be ɛɛ mí xlɔ̃ nu afɔ mía afɔzɔlawo sia Ah. be nenye be kpɔ tsi wògbɔna, etsi le dzadzaa, mègatsɔ dzo mègaƒu dzo sesĩe ɖe be yeatso mɔ me o. Okay.
Mègaƒu dzo sesĩe be na yeatso mɔ me o. Gbɔ dzi ɖae nàtso mɔ me eye nenye be etsi le dzadzaa edzi be yeawɔ yeaɖi tsi akpɔ ame aɖe ɖa alo. Eyi nane ƒleƒea, míado awu yiwo ke keklẽ le eme be mɔzãla bubuwo ate ŋu akpɔ wò ade dzesii, elabe le ɣeyiɣi mawo la, nukpɔkpɔ dzi ɖiɖi. Eya ta ne yeado awu yi ke nye awu yibɔ, nedo awu yi ke nye e, e, keklẽ aɖeke mele awu mawo tɔgbe me o la, e, mɔ, mɔzãla bubuwo yi ke nye ʋukulawo la, womakpɔ wò ade dzesii kaba nenye be ɖe sisi ni ke woawɔ hafi aɖo gbɔwò. Womewɔe o la, eyae wɔe be afɔku geɖewo wodzɔna eye afɔzɔlawo la, yewoe nye ame yiwo ke numalɔ̃ɖeme wu eŋukulawo. Ta mí advise na be woado awu yi ke keklẽ ɖe eme be woate ŋu akpɔ eŋu mɔzala bubu woate ŋu akpɔ wo ade dzesi. Nenemae wòle afɔzɔlawo gbɔ ema. Mègasi dzu hafi nàtso mɔ me o. Mègasi dzu be tsia gbɔ. Ne tsia ƒo wò la, yes, avuvu aɖe wò gake màku o. Gake ne le dzoa si boŋ mɔzala aɖe mekpɔ wò kaba o, eŋu nya lé wò ko la, woƒe agbe eti nu. Ta mègasi dzo kpɔ dzi ɖa natso mɔ me nenemae. Eeee ŋtsɔ ya ƒe tsi yi ke dza eeee mi le ŋku ɖe nu ɖeka eve ɖe ŋu so me me di ma bia kpɔe ɖe be ne tsi do eeee fika o hiã be ʋu kula yi ke me di be ya azɔ fika o hiã be ne park eƒe ʋu ɖo abe tsi doe tsi ya nu sẽ. Right.
Eh, nenye be etsi le yadza ye eʋukula alo le mɔ zɔ ko ekpɔ be etsia enu se nye mate ŋu ayi o la, mega park woƒe ʋua ɖe emɔ dzi ŋutɔŋutɔ o. Okay. Mega park woƒe ʋua ɖe emɔ ƒe axa dzi o. Ewo le ŋku ɖe eh, woƒe axa dzi, le ŋku ɖe woƒe eh, teƒe yi ke tutu eɖoa, le ŋku ɖe teƒe mawo nakpɔ be teƒe kae le safe Teƒe kae dze ate ŋu apake yeƒe ŋua ɖa yi ke manye mɔ dzi o? Ne èkpɔ teƒe mawo tɔgbi la, yi nàva nàpake woƒe ŋua ɖe afi ma. Nenye be mèkpɔe oa, nenye be àte ŋu atrɔ ayi megbe godoo teƒe aɖe li yi ke dze manye mɔ dzi o la, teƒe mawo tɔgbi la, mípake míaƒe ŋuwo ɖi yi ke manye emɔ dzi o. Bikɔs ne èpake ɖe mɔ dzi, le mɔ dzi etsia exa ɖe mɔ dzi alo tsia le sisi kple ŋusẽ fima to wole ema epak ɖa tsi sisi ma te ŋu ahe wò kple eʋua akɔ dzoe tsi sisi ma te ŋu ahe wò kple eʋua akɔ dzoe ta ɖoɖo nyuitɔ be yes ekpɔ tsia le dzadza eye le yike tsia ɖɔ ɖe mɔ dzi la edzi ŋɔ na wò ta mate ŋu ayi o eye nya be ne yeyia yeƒe agbe atsi me la Mègagblɔ kɔtɔ ɖe mɔ dzi o, ne ètɔe ɖe mɔ dzi alo ŋu le gbɔgbɔ le edo le edodo le nutɔgba me le gege ɖe edzoa me ne etɔ ɖe teƒe ma, nu bubu wɔ ɖe sia ate ŋu adzɔ elabe ne etɔ ɖe mɔ dzi la, mɔzala bubu ɖe ya hã kpɔ nu ma edzi ŋɔ nɛ la, vɔvɔ̃ ge ɖe eme la, elɔ wò. Etsi ma ŋutɔ hele sisina hã agate ŋu ava teƒe ma ahe wò adzoe. Eya ta anye nu nyuie be ne eya ta mi advice wo míaƒe gɔme tso edzeɖoɖo ƒe gɔmedze be ne be tsia dze dzadza mitsɔ be tsia le dza le edze mɔ. Èle mɔ zɔ hafi tsi edze dzadza la, di teƒe nyui ɖe nàpa. Gake nenye be mètso o, mèdze mɔ o, hafi tsi ele dzadzaa, nu ka wòle be nàwɔ? Tɔ ɖe tsia neke hafi nàyi yeƒe mɔ zɔ dzi. Ekema etsia ake ta, àte le nu kpɔ ge. Etsia ke ta, nu sia nu yi ke le dzɔdzɔ la, eya akpɔe ade dzesi wo be tsia nenɔ dzadzam ŋutɔŋutɔ ma. Nenemae wòle. Ok so eh, zi geɖea amewo ne etsi do tigbea wova pakna ɖe atiwo te eh, kple teƒe yiwo ke maybe filling stations wo miɖo ŋku dzi be eh, weba be 2009 nane dzɔ sigbe le filling stations wo eyi ke me etsi doa eh, e- eɖe ame ɖewo ɖe hiã be ne etsi doa eh, fi ka wo na park ɖo ya koŋ ta medi be nato ati nakɔ me efima nava ame kpɔ. filling station tɔ ma ema dzɔ va yi adzɔgbeƒe wònyo dzɔ Ok. e, medzɔ, menye nu wònyo dzɔna kabakaba o. Okay. Eya tae e, ame filling station yɛ etsi le dzadza akpɔ filling station aɖe yi ke menye tɔʋe dzi o eye si etsi mesi ɖa to teƒe ma ɖa kpɔ o. Mm. Eye wo, enye teƒe yi ke le kpo dzi yɛa, okay. yes, ate ŋu ava park e, eŋu ɖe teƒe ma ne etsia ke la, a, a, ado adzo. Ekpɔ sukukpo aɖe dzi yi ke ekɔ Eta ma park eʋu ɖe ƒe yike me nye Leah kpo ƒo la o park eƒe eʋu ɖe teƒe ke atsi te kple tɔ ma woa atsi ya ate ŋu aho adze eʋua dzi ahan ta atsi te kple tɔ ma ya me nyo be mía park eʋu ɖe nenye be tsi le dzadza o. Okay.
etsi ke dza tsɔa e ma e weekend na egblẽ nu zã so me di be na azã mɔnu kpɔkpɔ ya na kɔ xlɔ nu e mia ƒe nukpɔlawo kple nyaselawo yiwo ke zã na ʋu kple afɔ ne tsi le dzadza afɔ ɖoƒe yiwo ke o dze be ne woa a to akpe. Yo, hafi mía yi e, ema gbɔ mɛ. Mí, le ɣeyiɣi yawo tsɛ la, e, míaƒe mɔkpɔkpɔe nye be ame yiwo ke he e, míaƒe mɔdonyawo wole woƒe kpɔkplɔwo te la, e, ele be e, ɖɔɖɔɖo yiwo ke wole be woawɔ le míaƒe mɔwo dzi be Enu mawo manye nu ɖiaɖia ne míaƒe, e, ne míawo katã yi ke nye mɔzãlawo o la, ele be woanɔ nu mawo wɔ. E, do ɖewo ɖe ɖe míaƒe mɔwo dzi. Etsi ya tɔgbiwo ƒe dzadzawo me la, ewɔe be dowo ɖe ɖe míaƒe mɔwo dzi kplikli la, ele be ame dɔwɔƒe yiwo ke kpɔ nu mawo gbɔa, e, woanɔ nu mawo asi, afɔ tsɔ ɖe nu mawo ŋu kabakaba be doa magava te akeke ɖe edzi ava zu, e, vudo le mɔ dzi gbe ɖeka woagava ɖe ame bubu ƒe agbe o. Ta ɣeyiɣiawo la, míaɖe ku ne míaƒe dɔwɔƒe mawo tse be Enye ɣeyiɣiwo ke ne mídi be ame ƒe agbe megatrɔ le mɔwo dzi o la, enye dɔdeasi na míawo katã be míawɔe be ame ƒe agbea matrɔ to xexeme nudzɔdzɔ yiwo ke dzɔna nye dzɔdzɔme ƒe nudzɔdzɔwo la ƒe dzɔdzɔ mea mawɔe be ame ƒe agbe abu atsi mɔ. Ke míaƒe toɖolawo kple nukpɔlawo sia nenye be tsi le dzadza, míegblɔe do ŋgɔ, nenye be tsi le dzadza, tsi di be yeadzea, nenye mɔzɔzɔ ma teƒe ma yiyia, ɖo asi edzi. Etsia nedze ake hafi nàyi. Ne etsia dza ŋkeke bliboa, mèka ɖe edzi be ate ŋu adze akɔsea blibo la o. Godoo atɔ ŋkeke ɖe, atɔ gaƒoƒo ɖe nàyi mɔzɔzɔ dzi. Eye ne etsi le dzadzaa, míakpɔ ɖa be teƒe yiwo ke míle ɖe, enye teƒe yiwo ke lia kpoa, enye kpo dzia, alo teƒe mawo le dzɔdzɔme. ƒe nuwɔwɔwo nɔa etsi si to teƒe mawo kpɔ. Ne si, etsi ya si to teƒe mawo kpɔ ko la fia be etsia menya ale yi ke wòle sese ge o, menya ale yi ke wòle ŋgɔ yi ge o, ke míadzi teƒe yiwo ke he nye ekponyigbawo ayi teƒe mawo tɔgbe. Ne etsia ke la, míayi míaƒe mɔzɔzɔwo dzi. Ne nya mawoe le mía si, míagblɔ na míaƒe etoɖolawo kple nukpɔlawo siaa. Nenye be tsia le dzadza la, nenye be le mɔ zɔ hafi tsia le dzadza la, kpɔ dzi ɖa anyi. Ke ʋɔa kuku ŋu speedaa, ne edzi ne ɖiɖi, ne speedia dzi ɖiɖi la, awɔe be mɔzala bubu ɖe tsɛ yi ke tɔ dzi ɖiɖi la, akpɔ wo kaba, wo tsɛ akpɔe kaba. Ke afɔku yiwo ke dzɔna le tsidzadza ŋɔli yawo la, edzi aɖi akpɔtɔ be amewo ƒe agbe mato le nu yawo me ayi edzi o. Akpe na mi kple. etoɖolawo siaa akpe. Akpe aka míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo míɖo dze kple Road Safety tɔ, Aƒetɔ Hayford? Eɖe nya veɖewo me na mí. Mímɔ kpɔm be kɔsra yi ke gbɔ mea, agava yi dzi, egɔme be etsia mene ke haɖe o. Ẽ, nyawo li zã wòdze be míbia, gake ɖe ɣeyiɣi ta míakɔ egbetɔ kɔkɔ se ɖe fiya ẽ be ma aɖe mɔ na ẽ Gloria kple tɔnyetɔ susɔeawo be mía ayi agbe ŋu agake woana dzi na mí. Míaxɔ dometsotso kpui ɖe atrɔ gbɔ.

keje toka le fi ja o pa nuka di o le kpɔ le du fu nɔ fi nye ma tsinya de na o lo ebe me le electrical se ndo dzi de ne nye me te kpɔ eye ŋdɔ tsi dzi de fi yi ma to o pa pa me be de ne nye mo va electrical

O agboli. O agbeko. Ekpe didi. Mm. O o o o o. Ele domia. O mele domia. Mm. O agbeko tse jɔ hafi afɔkpa ɖeka me gone le. Ee eh, o deme ege yi me la de. Afɔkpa yẹn tso nbẹ ma ɖo ge kɔ. Ma ƒle bubu o bebe de. Mm. Ege va ɖo ho. Lege ge va ɖo na ho ya. Tso bebe de afɔkpa yi o pete dzi o le de. O pete le ho le fi le asi gbɔ. Wɔ edzi. Eble nya. Tso.

Míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo, míe eda akpe abe ale yi ke míeku ɖe míaƒe yaʋalã eve yewo ŋu eye míe nu geɖe srɔ̃m tso wɔna ya me. Ɖo ŋku edzi be agblɔ gake wɔna ye ya mía gbɔ ɖom. Ne radio se mi nele ŋdia ele Tosh 103.9 ƒe yaʋala dzi ne TV kpɔ mi ele a Tosh TV ya kpɔ mi nele. Mie gbe ɖem tso ho bankue